Fi jyst wir ag ymgysylltu yma'n gogas. Um, dwi wedi bod yn y rôl is 8 mlynedd erbyn hyn. Mae'r ysgol yn agored i 265 dwi'n meddwl sgyn ni ar yn llyfr ar y funud, a mae hynna o'r oedran o 3 i 19. Mae bob un plentyn sydd yma efo y datgan i ddod i mewn, a Mae bob plentyn um, efo anghenion arbennig nhw hunan. Tan cychwyn eisiau rôl yma, y syniad oedd bod fi'n mynd i gallu signpostio, um, cynnig bore coffi, cyrsia, a jyst bod yn gefn i rhieni lle mae o di newid a altro lot. Felly mae fod yn rhiant yn anodd, ond mae fod yn rhiant i blentyn efo anghenion arbennig yn anoddach beth. So, yn buan iawn, Sylweddolish i bod y pethau safonol, fatha bore caffi a'r cyrsiau, ddim digon, felly oedd rhaid i ni wneud mwy i cefnogi'n teuluoedd fel bod ni'n creu cymdeithas a altro y culture o'r ysgol felly. Mae gen i ferch yn dod i Ysgol Goga. Mae yma ers iddi fod yn bymtheg oed a dwi'n cofio um, dod yma a cyfarfod Anharad a'r gwybodaeth roth Anharad inni oedd o'n gret. Mae gennai fab, wyth oed, dod i Ysgol Bogarth. Dyn ni'n dod i nabod Angharad yn ystod yn amser dod i'r ysgol. Mae Angharad yn swyddog cyswllt sy'n dod â ni rhieni at yn gilydd fel tîm bach, felly dyn ni'n dod i nabod yn gilydd ers anffodus, dyn ni'm yn gweld rhieni eraill yn aml iawn. Felly mae'n neis cael y cyfleoedd o dod i nabod yn gilydd a cael ffrindiau newydd. Yndi, mae gennyn ni asiantau gwahanol sydd yn rhan o'r ysgol, ond mae yn ar y safle yma hefyd, mae gennym ni yr Speech and Language Department, mae gennym ni'r Child Development Centre yma, mae gennym ni CAMS a CALS, swydd y swyddfa yma, mae gennym ni'r paediatricians sy'n dod i mewn, yr orthotics, orthopticians a'r deintydd. Mae'r mab hefyd angen gwahanol disgyblaeth yn ei fywyd, a mae'r Ysgol Gogarth yn dod yn ei gyd at ei gilydd o dan un to. Felly mae'r asiantaethau sy' o fewn yr ysgol yn wych, a sydd yn help mawr i disgyblion yr ysgol, achos mae'n lle adnabyddus iddyn nhw, lle mae'n lle diarth, lle mae yna ofn. Felly mae'n cael yr asiantaethau dod mewn i'r ysgol yn help ofnadwy yn bywydau yn plant, a hefyd i ni rhieni, achos dyn ni'n gorau poeni mynd â nhw allan i apwyntiadau yn y gymuned. Felly mae'r ysgol gymunedol yn wir help.
Dyn ni reit excited am y blwyddyn nesaf yma. Da ni'n gobeithio cael youth shed ni'n hunan y fyma. Mae Conwy efo sawl youth shed, ond yn anffodus di lot o'n plant ni'n teimlo digon hyderus i mynd i youth shed pre-leave. Da ni hefyd yn gobeithio um, cael y clwb bore Sadwn a fel bod nhw'n gallu dechrau cymuned eu hunan ar penwythnosau a hefyd yr er vision ydy bod yr rhieni hefyd yn cymryd ownership ohono fo, bod dim ysgol fydd yn rhedeg o, ond mewn partneriaeth efo rhieni a teuluodd ei hunan. Dywedwn ni cafodd rhieni hefyd drwy mynd i paddleboardio, mynd ar beics, Dan ni'n cael neud pethau gwahanol hefyd, bora ioga a ballu. So mae'n neis cael dod mewn i'r ysgol fel rhieni a gweld beth sy'n mynd ymlaen o fewn yr ysgol, ond hefyd bod ni'n cael neud rhywbeth i ni'n hunan, i iechyd meddwl ni, achos mae'n wir helpu ni fel rhieni yn dydi, parhau hefo'r gofynion. Ie, dan ni'n mynd ar ben ein hunan nachdan, na, na, dan ni'n gwybod bod Angharad ochr arall i'r ffôn os fydd yna broblem neu isio gwybodaeth neu... Um, yeah.
Yma yn Ysgol Gogath, da ni um, isio yr gweledigaeth i fod yn Ysgol Bro. Da ni'n ffodus mae gennym ni cymaint o bobl yn rhan o'n gymuned yma yn yr ysgol, ond rydyn nhw hyd yn sbio o tu allan neu lle i'r cymuned i weld pwy arall rydyn ni ddwad i mewn yn teulu ni i'n helpu ni ac i na hefyd cefnogi nhw fel um, cymdeithas ni'n hunan felly.